नमस्कार मिथिलाक्षरक अभ्यास में एखन धरि अपने से स्वर वर्ण आ व्यंजन वर्ण के अभ्यास क चुकलहुँ आइ किछु एहन वर्ण अछि जकर किछु वैकल्पिक रूप से हो दिल गेल अछि तऽ ओहि पर में चर्चा करू एहिके अलावा बहुत एहन मैथिल विद्वान छथि जे वर्ण सबके किछु अलग अलग रूपसँ सेहो देखेने छथिन लेकिन ओहि पर चर्चा बादमे करब फिलहाल जे छै से सरकार एगो कमिटी सेहो बनेने छै जे अपन रिपोर्ट प्रस्तुत करतै तऽ जखन सरकार ओकरा सार्वजनिक करतै तऽ ताहि परमे तकर बाद जे छै से ओहिपर चर्चा केनाइ उचित रहत सर्वप्रथम देखियौ अ अ के वैकल्पिक रूप पर में एखन धरि जे हम अ बतायल गेल छलै एगो एनाके ई आकृति लिअ

तऽ ई वैकल्पिक रूप भेल तहिना री के वैकल्पिक रूप सेहो बतायल गेल छै आओर समझियौ केना री एखन तक जे अपने सब करै छलहुँ हेँ ताहिमे कहै छलै एगो एनाके त्रिभुजाकार टाइपमे आकृ- आकृति लिअ एकरे जे छै से ऊपर उठबै छलियै एनाके घुमा कऽ फेर ऊपर लगलहुँ नीचा अनलहुँ एहिपर एनाके लगा दै छलियै एतऽ एगो डेंट कऽ दै छलियै लेकिन वैकल्पिक रूप देखियौ वैकल्पिक रूपमे एगो एनाके डेंट दियौ एहिपर एनाके ई आकृति बनाउ

सेम आकृति लेबै एनाके लेलियै एना केलहुँ एकरे नीचा अनलहुँ आ तऽ दू बेर एनाके लगा देलियै पहिले फ्री तहिना रौके लेल जे छै रौके लेल सेहो एगो वैकल्पिक रूप देल गेल छै एखन धरि जे अपने सब रौ लिखै छलियै से एनाके लिखै छलियै एनाके अनलहुँ एनाके एतऽ अनलहुँ ऊपर लगलहुँ एतऽ एगो डेट ठीक तहिना एकर वैकल्पिक रूप जे देने छै से एना के छै एना केलहुँ एना के नीचा तीर के माध्यम से देखियो एना के आकार दिलिए फिर एक एना घूमबे आ नीचा आनि देलिए पुनः देखियो एना के एना और एना नीचा ई भऽ गेल एना तहिना य के जे छै सेहो वैकल्पिक रूप देल गेल छै वैकल्पिक रूप तऽ नहि कहबै लेकिन यो अपने सब सीखे छलहुँ हैं जे एखन तक देखने छलियै से एना कऽ बनबै छलहुँ आकृति आ एतऽ जे छै से एगो बिन्दी दऽ दै छै लेकिन कतहु कतहु जे छै से य परमे जे छै से बिन्दी नहि तऽ प्रयोग होइ छै जतऽ जे छै से ई अहाँके ज जकाँ आवाज करै छै तऽ ओतऽ जे छै से बिन्दी नहि देबाक छै ओतऽ बिन्दी नहि बस र के सेहो देखियौ र के वैकल्पिक रूप सेहो देल गेल अछि तऽ रॉ के देखू रॉ के लेल एखन धरि अपने सब बनबै छलहुँ हेँ एगो डंडा दै छलियै एना लकीर देलहुँ आ एहिपर मे एना के मिला कऽ ई बना दै छलियै ई भऽ गेलै रॉ लेकिन एकर वैकल्पिक रूप जे छै से एना कऽ अणु एहिना बनाउ आ एहिमे जे छै से ई एना कऽ लगा दियौ ई जे छै से विनय झा जी जे अपन एगो फॉन्ट बनेने छथि ताहिमे एहि तरहके रॉ के उपयोग केने छथि कतौ कतौ रॉ अहियो तरीका के बनल जे बनी जाए छै एना के रॉ जकां बनाओ देवनागरी जकां आ एकरे जे छै से एतऽ से उठा कऽ एना एहिमे सटा पुनः देखियो एक तीर माध्यम से देखियो केना बनलै पहिने एगो डेढ़ दिलिए फिर नीचा लऽ गेलहुँ आ एकरा एना कऽ कऽ ई आकृति बनल नीचा अनलहुँ एना केलहुँ फेर एकरा एना आ एतऽ जे छै से एना कऽ आकृति भऽ गेलै रॉ दोसर आकृति देखियो एना के हम गेड़ दिलिए आ एक एतऽ से मिला के एना ई भ गेलै र ई भ गेल र के वैकल्पिक रूप ह के वैकल्पिक रूप जे छै से सेहो देल गेल अछि तऽ ह एखन तक जे अपने सब बनबै छलहुँ हेँ एना के एगो डेढ़ दै छलियै एना के एना के छोट आकार आ फेर इसे कनी पैघ कऽ कऽ एना के घुमा दै छलियै ई भऽ गेल हॉ मुदा एहिमे जे छै से एगो आकार अलग टाइपके देने छै से देखियौ पहिने ई आकार बनेलियै एना एना इम्हर नहि मोड़े जाती एकरा एना ई भऽ गेलै हॉ पुनः देखियौ पहिने एगो डेढ़ देलियै फेर एकरा एना घुमेलियै फेर एना घुमेलियै आ एकरा ई भऽ गेलै हॉ पुनः देख लियौ एक बेर डेढ़ दिलिए एना करल एना एना करल ई भ गेल ह तो आई जे छे स्वर आर व्यंजन वर्ण में किछ एहन वर्ण छल जकर किछ वैकल्पिक रूप से हो देल गेल छल तो ओहि पर चर्चा केलहुँ एहि सबके कम से कम दस बेर अभ्यास कर लियो आ एक बेर ध्यान दियो आगा जरूरत पड़ते तो एहन तरह के अगर कतौ आबि जायत तो पढ़े में अहाँ के आसान है हालांकि जे अहाँ के पहिने बतायल गेल अछि वह पर फोकस करू